tazmert lmumen d isem n nubagi i ttilin mkul sebt ɣef lweqt-agi i lmumnin n Sina Ɛisa Lmasiḥ tazmert lmumen mselxir ay tmaten di setmag Sina Ɛisa Tɛeqlem nbeddel isem n ubayaɣ dagi? Tazmert lmumen? Tazmert d ayen yettqelliben at ddunit akk, lameɛna tazmert n ddunit txuṣṣ. Ala d tazmert i yettakka Rebbi i yellan d tazmert iɣelben kullec. Aɣlab n iɣelben ddunit d laman-nneɣ. Anwa iɣelben ddunit ma mačči d win yumnen Ɛisa d Mmi-s Rebbi? Aṭas ayagi tura, nuba wass n ssebt d tussma, tikli lmumen. Aṭas yid-wen, ur nelli ara d imasiḥiyen, yaɣ-iktben a lxaṭi teɛjeb-awen nnuba-agi, axir tin n wass lǧemɛa. Acu ɣef ɛni? Nekkini ḥesseɣ ssebba d ta. Nnuba n wass lǧemɛa tesken-as i yiwen ur nelli ara d amasiḥi anida ixuṣṣ zdat Rebbi. Yessefhem-as belli iḥwaǧ leslak s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Bunadem ur iḥemmel ara win i s-iqqaren ixxus. Lameɛna, armi qabel ddeɛwa-agi ara yesɛu tazmert n Rebbi, ad yetbeɛ tikli iɛejben i Rebbi. Nubab wass n ssebt tella i wid iqablen ayagi zdat Rebbi belli xuṣṣen, ur sɛan ara tazmert ad ddun deg ubrid deg ubrid-is weḥd-sen. Kunwi ur nla ara mazal d imasiḥiyen, nnuba-agi tɛejb-awen lxaṭer, tessefhem-awen tikli ɛejben i Rebbi, tebɣam ad tamnem belli tetteddum ayagi deg ubrid-nni. Lameɛna, ma mazal ur tessarenzem ara iman-nwen ad tqeblem, ur tesɛam ara tazmert deg yiman-nwen, ma mazal ur tqeblem ara lɛafu n Rebbi s tsukkla f Lmasiḥ, yellan d Mmi-s n Rebbi i yefkan idammen-is yeṣfan ad ken-ifdu, Ur tesɛum ara tazmert-agi deg-wen. Mazal ixuṣ, mazal txuṣ tikli-nwen, a lxaṭer ur tezmirem ara ad telḥum tikli lɛali s tazmert-nwen. Ɣef wayagi, nesma-yas inuba n wass n ssebt tura i kra lweqt, Tazmert Lmumen, i wakken ara tfehmem ama tellam d imaseḥiyen ama mazal-iken d inselmen belli ayen i d-inna Sidna Ɛisa i ṭṭulba-s d tidet. Inna-yasen, Mebla nekkini, ur tezmirem ara ad txedmem ulamma d kra. Aɣlab n yiɣelben ddunit d laman-nneɣ. Tazmert n Ṛuḥ Lqudus tettunefk-as kan i win yumnen s Inna Ɛisa d Mmi-s Ṛebbi, win iqeblen s tfawa s idammen n Lmasiḥ. Ma ur iṣfa ara wul, Ṛuḥ Ṛebbi iṣfan ur izdeɣ ara deg bunadem. Meyyzet ihi iḍ-agi ma tesɛam deg ulawen-nwen tazmert n Ṛuḥ Lqudus, ulamma tellam d lmumnin n Ṛebbi, ma ur tettkellem ara f Lmasiḥ i leslak, laman-nwen d ulac. Tazmert-agi mazal ur telli ara deg-wen.

Iɣra itbeɛ leɛwayed n ddin-is akken ilaq, lameɛna yufa ixuṣṣ zdat Rebbi. Imi yeḥseb iman-is ur t-iɣeww ara deg wayen iɛennan ddin i yetbeɛ, ur ifṛeḥ ara s wid iqeblen abrid n Lmasiḥ, iqehher-iten. Irra wissen acḥal deg-sen deg lḥebs s ttriḥ n ddula. Yeḥseb deg wayagi ad yaf ttwab zdat Rebbi. Yiwen wass, akken iteddu deg ubrid, ad yerr imaseḥḥiyen ɣer lḥebs, cɛacɛeyu tafat tameqqrant seg igenni, tesseɣli Cawl ɣef lqaɛa idderɣel. Anida-tt imiren tazmert-is zdat tazmert n win i s-ihedren deg igenni? Win i s-ihedren d Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yenna-yas, A Cawl! Acu ɣef iyi-tqehhreḍ? Kker fell-ak tura! Kcem ɣer temdint, ad ak-inin ayen yessefken ad t-txedmeḍ. Deg ddqiqa, tettwakkes-as tazmert-is i Caul, s ufus iǧehden akteṛ win-is. Ikker seg lqaɛa, yufa iman-is d aderɣal. Ur iẓri abrid ad yerr imasiḥiyen ɣer lḥebs tura, alxaṭer iḥebbes-it lemɛalem-nsen Lmasiḥ. yesɛan awal Ṛebbi ɣaret yid-i sagel cɣel Ṛsul tasuret tesɛa laya tesɛa ad nefhem ayen yeḍran imir-nni Cawul. Mi yekker si lqaɛa ṭṭfen afus-is wwin-t ɣer Cam, yeqqim telt ur iwala, ur iswi, ur ičči. Dɣa illa di Cam yun ṭaleb isem-is Ḥananiya. Yuḥa-yas-d Ssid, inna-yas, Kker fell-ak, ruḥ ar Zenqa, i tt-usman Luqma, steqsi deg uxxam n Yaḥuda ɣer yiwen isem-is Cawul n Tarsus. Imi yettdeɛɛu Ṛebbi, iẓra yiwen urgaz isem-is Ḥananiya, ikeččmen, issersen ifassen-is fell-as, iwakken ad as-yuɣal iẓri-ines. Ḥananiya ixelɛa imiren iǧaweb, A Sidi, sliɣ aṭas i yennan argaz-agi yexdem aṭas n ccer i lmumnin n Sidna Ɛisa. Yesɛa lḥekma deg lǧiha n lmuqeddmin imeqqranen, ad icudd wid yettedɛun s yisem-ik. Ḥananiya yesɛa lḥeqq ad yugad ɣef iman-is, imi yessen tazmert i yesɛa Cawul ad t-yerr ɣer lḥebs, imi d lmumen n Sidna Ɛisa i yella. S at Ṛebbi, Ḥananiya ur yesɛi ara lḥeqq ad yugad. Imi la d amasiḥi, yesɛa tazmert-nni iɣelben ddunit d wayen akk yellan deg ddunit. S ttukkla ɣef Ssid-is, yesɛa lḥeqq kan ad yini zemreɣ i kulci. S tazmert n win yesǧehden, ur ttaggadeɣ ara acu ara yexdem bunadem. Lweqt-nni, Sidna Ɛisa ulac-it deg ddunit, lameɛna mi yettwarfeɛ ɣer yigenni, yeǧǧa-yasen i wid i t-itebɛen Tazmert n Ruḥ Lqudus. Ini-asen ad kent-tekcem tazmert mi ara d-yas Ruḥ Lqudus fell-awen, ad tilim d inigan-iw. Acu ara yugad ihi Ḥananiya imi yesɛa tazmert-agi deg wul-is, izmer ad iruḥ ula ɣer uɛdaw-agi n Imaseḥiyen, imi d ssid-is i t-iceggɛen. Daymi yettwekteb deg laya xmesṭac, Ḥananiya iruḥ, yekcem deg uxxam, isers ifassen-is ɣef Cawul, inna-yas, A Cawul, gma! Sid, yeɛni Ɛisa, i ak-iḍehṛen deg ubrid, iceggeɛ-iyi-d, i wakken ad k-id-yuɣal iẓri-k, ad teččaṛeḍ s Ṛṛuḥ Lqudus. Acu i yeḍṛan imi Ḥananiya yuɣ awal n Sid-is, iṛuḥ ɣer Cawul? Yettwekteb deg laya ttɛeṭṭac, Ɣlin seg wallen n Cawul am iqecṛan. Dɣa iwala! Ata yal mital fell-ak ay gma deg Sidna Ɛisa. Ɛni tugadeḍ ad tcehdeḍ ɣef laman-ik deg Sidna Ɛisa i wid i k-iqehren? Mačči d awal-ik ara imeɛnen, ala d tazmert n Ṛuḥ Lqudus ara k-iṭṭfen, ara k-yerren d lbaraka i uɛdaw-ik. Akken kan ara temɣur tajmaɛt n Sidna Ɛisa deg tmurt n Lezzayer, ḥaca s ttukkla d tazmert n yilan deg-wen, tazmert n Ṛuḥ Lqudus,

Ke taswiɛt-nni mi ɣlin am iqecran seg wallen n Caul, i d-ibeddel ula d netta. Akkagi i ixdem Rebbi s tazmert n Ṛuḥ Lqudus. Cciṭan isderɣel leɛqel medden i wakken ur d-tcerriq ara fell-asen tafat n Ilenǧil n Masiḥ. Lameɛna mi ara yecɛac Ṛebbi tafat-is deg ul n walbeɛḍ, ittbeddil-it imiren deg ddqiqa. Akkagi i yeḍra s Caul. Yesɛedda kra n wussan d ṭṭulba i llan deg Ccam, imiren yettbeccir deg leǧwameɛ Ɛisa belli d netta ay d Mmi-s Rebbi. Wid irkul i t-yeslan, llan deg lewham, qqaren, Ɛni mačči d winna i qehhren di Bit Lmuqeddes wid i tt-deɛɛun s isem n Lmasiḥ? D win i d-yusan ɣer dagi s lemɛamda, ad ten-yawi ccudden zdat n lmuqeddmin imeqqranen? Ma d Caul, yettseǧhid akter bu akter, Yesteɛjeb u dayen izdeɣen di Cam ibeggen d Ɛisa il Lmasiḥ. A yetmaten d isedma iḥamlen Sidna Ɛisa, izmer a Rebbi ad ixdem ayen ixdem deg wul n Cawul ula deg ulawen n wid i ken-d-izzin inufqen ɣef Lmasiḥ. Lameɛna yettkel fell-awen ad tilim d inigan-is. Ur ḥesbet ara kulci ad isehel fell-awen. Ameɛni ilzem-aɣ nukni s lmumnin n Sidna Ɛisa ad nmekti imeslayen n wawal n Rebbi yeqqaren, Win yellan deg-neɣ, yeɛni Ṛuḥ Lqudus, meqqer ɣef win yellan deg ddunit. Daymi ur ilaq ara ad nugad, ulamma awal n Ṛebbi yessefhem-aɣ-d diɣen belli wid irkul yebɣan ad idiren s ttuqqa deg Lmasiḥ, ad ttuqahren. Mačči aṭas n wussan deffir lweqt mi d-yuɣal Cawul d amasiḥi, ijerreb aqehher-agi. lameɛna izewwer imi ur yelli ara weḥd-s. Deg laya 23 yettwekteb ɛeddan aṭas n wussan, dɣa Udayen mcawaren ad nɣen Cawl. Lameɛna aḥeyyel-nsen yuɣal yesla-as Cawl. Ttɛussun tiwwura n temdint am ass am iḍ iwakken ad t-nɣen. Lameɛna ṭṭulba n Sidna Ɛisa wwin-tt deg yiḍ, ṣubben-t-id ɣef lḥiḍ yiwet sella. Ɛni yerwel imiren Cawl? Ala. iruḥ ad yaf lmuminin n Sina Ɛis deg temdint nniḍen, ad iddu yid-sen di lmɛacra. Ciṭan itebɛa lmumen n Sina Ɛisa, ad isers deg ubrid-is wid ara yebɣun ad t-snegren. Lemɛan yelzem-as i lmumen-nni ad icfu belli win ilan deg-s meqqer ɣef win ilan deg ddunit, ad iẓewwer, ad idum, dɣa ad t-isseǧhed Rebbi akken ara iddu d lmɛacra yid-s. Ihi ma telliḍ d lmumen n Sina Ɛisa deg temdint tabṛanit, ruḥ ad tafeḍ wiyeḍ iḥemmlen Sina Ɛisa, ad temɛacereḍ yid-sen. Akken i yexdem Cawul, lmeɛna ula deg wayagi Cciṭan itebɛ-it, yessekcem deg wulawen n lmumnin n temdint-nni lxuf d ccek fell-as. Deg layas settaw ɛecrin neqqar, Mi d-yusa ɣer Bit Lmuqdes, Cawl yeɛreḍ ad yernu iman-is i lmumnin ilan dinna, lameɛna ttagaden-t, imi ur uminen ara netta d ṭṭaleb, slan aṭas fell-as. Ayagi yezmer diɣen ad yili deg tmurt leqbayel gar lmumnin, tikwal ulac laman gar-asen. Lameɛna Rruḥ Lqudus, tazmert-nni ilan deg wul n Cawl, mazal-it yid-s. Ṛebbi iceggeɛ yiwen ṭṭaleb, iwwin Cawl ɣer Ṛṛsul, Yeḥka-yasen acu yeḍran i yisem yemmuger s ideg ubrid, amek diɣen ibeccer ɛinani s yisem n Sidna Ɛisa. Dɣa uɣalen qeblen-t, yedda yid-sen, yettbecir ula d dinna s ttaḥqiq s yisem n Sidna Ɛisa. Imiren Ṛebbi iceggeɛ-it ɣer temdint-is Tarsus, ad icehhed ula dinna ɣef laman i yesɛa deg Lmasiḥ. Ayagi ur yeshil ara, lameɛna yelzem. Kunwi s lmumnin n Sidna Ɛisa dinna deg tmurt Leqbayel, ur ttqellibet ara ad terwlem ɣer Fransa mi ara d-tuɣalem d imaseḥiyen. S idenniwen yettkel fell-awen ad tilim d iniganiz anida tellam. Tazmert n Ṛṛuḥ Lquddus tella deg-wen. Tinna deg tmurt diɣen, tazmert-is d tazmert-nwen. Aɣlab-nni iɣelben ddunit d laman-nwen dinna deg taddart neɣ temdint Lezzayer. Cerbet tazmert-nni, akken i yexdem Cawul, ulamma tebɛen-t iɛdawen-is, cukken fell-as, ula d atmaten-is. Ssid-is yella yid-s, akken ara yili yid-wen, ma tettkellem fell-as s laman iṣeḥḥan. bɣiɣ ad awen-ceggɛeɣ tektabt taqbaylit ara awen-yesfehmen tazmert am ruḥ lqudus deg tikli lmumnen sidna ɛisa lmasiḥ tektabt-agi isem-is asagi d tektabt tis setta i d-ibanen deg tektabin-nni yettusman win ara ihuzzen ddunit sutret ihi tektabt yettusman asagi Ektebet di lawarḍiyya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Lalawarḍiyya, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun inuba lexbar lxir i ttilin ɣef lweqt-agi. Sebt i d-iteddun ɣef lweqt-agi ḥessiset i tazmert lmumen. Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wen Ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, 14 67 kilowert n Radio Monte Carlo. Ar ddurt i d-iteddun ma yebɣa Rebbi, azul!